מיין נאמען איז חיים עקשטיין און מיין מישען איז צו עמפאוערן אידיש ספיקינג אידן צו מצליח זיין, צו טון וואס ס'פעלט אויס צו מצליח זיין. די וועג וויאזוי אונז טון מיר דאס איז דורכ'ן אינטערוויוען סוקסעספולע אנטרעפענארס, סוקסעספול אידיש ספיקינג מוצלח'דיגע מענטשן, און אזוי ווי אונז ווייסט מיר אונטער יעדע אידיש ספיקינג מוצלח'דיגע מענטש איז דא עפעס א סטארי, פרוביר איך ארויסצודרעגן די סטארי כדי דאס צו ברענגען, דיר צו העלפן דו זאלסט אויך קענען מצליח זיין. היינט זיץ איך דא מיט מיין חשוב'ע ברודער, אלי עקשטיין. האלאו האלאו, היי. די באקאנטע אלי עקשטיין. שכוח פארן קומען אלי.
שור. און איך האב געפילט אז ס'איז דא אסאך וואס דו קענסט ארויסברענגען צו געבן ענקארעדזשמענט און עצות און הדרכה. פון דיין עקספיריענס פאר אנדערע מענטשן וואס זענען אין זייער דזשירני צו מצליח זיין אין ביזנעס צו מצליח זיין אין עניני פרנסה, סאו יישר כח פארן קומען. ס'איז מיר א כבוד א עלטערע ברודער חיים צוזאמען שמועסן און פאלאווען אנדערע מענטשן אין די סעים טיימס. טענק יו, די אנער איז מיין. סאו אלי, איך קען דיך אבער די עולם קען דיך נישט, דערצייל אביסל ווער ביסטו פון ווי קומסטו אלס קינד אלס בחור? ווען מענטשן פרעגן מיך ווער איך בין יוזשעלי ענטפער איך בין חיים'ס ברודער, אויב ענטפער איך עס נישט פרעגט ער מיך צו איך בין חיים'ס ברודער, אקעי. סאו איי בעליוו די פאלאוערס ווייסן ווער חיים איז, סאו איך בין חיים'ס ברודער. דו פלאנסט אז איך זאל ארויסוואקן פון די שמועס א בעל גאווה? וואס איז דיין פלאן?
איך קען טרייען דיך צו צוברעכן ביי די ענד פון די שמועס אויב ס'פעלט אויס. ניין ניין דאס גיי איך מיך עניוועי נישט לאזן סאו לאמיר נעמען עפעס א דרך הממוצע. איך בין א ביזנעס קאוטש וואס איך העלף אנטרעפרענארס, ביזנעס אונערס, צו גיין צו וואו זיי ווילן גיין. האסט דיך דאס אויסגעלערנט אין ישיבה? ברענג עטס פאר דעם, כ'וועל זאגן פארוואס איך גיי אהין, ווייל ס'איז דא א מענטש וואס זעהט אונז אויס, און אויב גייט מען פון דא גיין ווייטער גייט ער זאגן אה, אלי עקשטיין איז א ביזנעס קאוטש, ער איז אנדערש ווי מיר, איך בין דאך נישט קיין ביזנעס קאוטש, זאג מיך דאס פון ווי דו קומסט, פון ווי דער מענטש וואס ס'הערט אויס קומט, אז ער זאל קענען קאנעקטן. אקעי, סאו איך טוה ביזנעס קאוטשינג שוין פאר די לעצטע צוועלף יאר בערך, איך האב אנגעפאנגען, איך האב געהאט מיינע אייגענע ביזנעסער, איך האב געהאט פארטנערשיפס מיט ביזנעס וואס איך האב געהייערט, איך האב געוואקסן, געוואקסן צו זייער גרויסע שטארקע פלעצער, און פון די ביזנעס איז זאכן וואס זענען געבליבן, זאכן וואס זענען נישט געבליבן. סאו איים ווערי פראוד עקשעלי צו צו צו צו ווען איך טוה ביזנעס קאוטשינג איז נישט קיין זאך וואס איך ליין ארויס פון א בוק און איך טראכט ס'איז א גוטע קאנסעפט א גוטע זאך וואס א מענטש קען ווען טוהן סאו איך קום פון א ענגל פון עקספיריענס פון עקספיריענס אויף מיין אייגענע אויף מיין אייגענע סאו דו האסט מיטגעהאלטן אויף דיין אייגענע הויט וואס ביזנעסער גייען אריבער. עקזעקטלי.
דעטס נאמבער וואן, נאמבער טו, א שטארקע יוניקנעס וואס איך פיל ווי איך ברענג מיטן אייבערשטן סופ צו מיינע קאסטומערס איז איז די אנדערסטענדינג אין אפערעישאנס און פראסעס, די אנדערסטענדינג פון נישט דזשאסט, אין קאוטשינג איז דא אסאך מענטשן וואס הערן אויס. און ס'איז פאוערפול אויסהערן א מענטש איז יוזשעלי עיטי פערסענט פון פון וואס מען דארף טון פאר א מענטש, א מענטש וואס איז אין א אין א אין א סיטועשען אין א דעסי דארף מאכן א דעסיזשען עיטי פערסענט איז איז איז די אנדערסטענדינג די ליסענינג די געבן די ספעיס באט מאטש מאר פון דעם איז איז ווען א מענטש קען א מענטש קען חוץ פון דזשאסט געבן די ספעיס פילן וואס דער מענטש פילט וויסן וואס דער מענטש גייט דורך. זיין עמאשענעלי פרעזענט.
עקזעקטלי.
און איך האב ליב דו זאגסט עקשעלי די ווארט עמאושענעלי פרעזענט איז ביזקאוס איך דענק, יא, לאמיר צוריק גיין צו די פורפעס פון די עפ פון די פון די שמועס, אידיש ספיקינג סוקסעס. איך דענק ווען איך האב אנגעפאנגען צו מאכן ווידיאוס אויף לינקדאין אנליין אין אידיש, און ס'איז געווען, און ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געלאכט פון מיך, כ'האב א גוטע סטארי, לאמיר עס לייגן אין די זייט, מ'וועט באלד צוריק קומען צו עס, באט מענטשן האבן געלאכט פון די איידיע, פון די איידיע פון פון אידיש ספיקינג, ביסט א פראפעשענעל רעד ענגליש, וואס קומסטו? באט ברוך השם היינט, עז יו נאו חיים, דו דו ביסט אויך שטארק אין דעם, סאך מער ווי מיך, אין טערמס אויף אידיש ספיקינג ווידיאוס אנליין, ס'איז א נארמאלע זאך, מענטשן פארשטייען אז דאס איז וואס ס'איז. אבער דו ווייסט אז א גרויסע חלק וויאזוי איך האב געקענט צוקומען צו דעם איז געווען דורך דיר, איך ווייס נישט צו דו ווייסט. ניין איים סיריעס. אקעי. איך האב איך האב זייער אסאך געהערט פון דיר ווען איך האב נאך, לאמיר צוריק גיין א מינוט, איך האב געמיינט פאר זייער א לאנגע צייט, איינס פון די פון די זאכן וואס האט מיך זייער זייער געשטערט אין ביזנעס פון וואקסן איז געווען זייער אסאך יארן, אז איך האב געמיינט אז איך האב לימיטינג, איך בין לימיטעד, פארוואס? ווייל מיין ענגליש, מיין, ביז מיין צוואנציג יאר האב איך נישט געקענט גארנישט קיין ענגליש. האסט געלערנט אין שיעור קיין ענגליש? איך האב געלערנט אין חדר ענגליש, איך דענק איין זאך געדענק איך פון פון מיין ענגלישע לעסענס אין חדר, איך דענק די טיטשער וואס האט מיר עס געזאגט, וואס האט עס אויסגעלערנט, איך דענק איין זאך באמת, עי אי איי או יו, און סאמטיימס דאבעליו, דאס איז וואס איך געדענק אין ענגליש. כ'האב קיינמאל נישט געקענט, בקיצור, כ'האב געקענט יעס, נאו, וואטעווער, באט כ'האב נישט געקענט קיין ענגליש, כ'דארף דיר נישט זאגן, וואטעווער. און כ'האב געהאלטן אז כ'קען נישט מצליח זיין ווייל כ'קען נישט קיין ענגליש. איך מיין, מענטשן פרעגן מיך ווי כ'האב מיך געלערנט ענגליש, היינט קען איך א גוטע ענגליש, ביי דיר האב איך מיך עס געלערנט דורך נעמען לייף אינשורענס לייסענס. דאס איז געווען מיין, מיין, נישט עקספיריענס, נאלידזש, כ'האב געדארפט זיצן אויף די בוק, כ'האב געדארפט פארשטיין, כ'האב נישט געקענט פעסן די טעסט, ס'האט מיר געדויערט אכט מאל צו פעסן די טעסט, כ'האב די אכטע מאל געפעסט, כ'האב נישט געוואוסט, כ'האב פלעין נישט געקענט קיין ענגליש, כ'דענק נאך כ'האב מיך אויסגעלערנט די ווארט ריקוועסט, ריקוועסט? די קעסט א קיו האב איך געוויסט איז א ק וויאזוי ק עניוועי סאו איך האב יארן לאנג געהאלטן אז די די סיקרעט אז איך זאל מצליח זיין אויף א שטארקע וועג איך האב זייער שטארק געוואלט מצליח זיין און איך האב געוויסט די סיקרעט איז אז איך זאל קענען גיין אויך פארקויפן פאר ענגליש ספיקינג מענטשן לייף אינשורענס און איך האב געטרייט זייער זייער שטארק און איי אלוועיס פעילד און ווען איך האב געדילט מיט אידיש ספיקינג אידן האב איך ברוך השם מצליח געווען. עס האט מיך געדויערט אסאך יארן, און איך געדענק איין מאל האסטו מיך עפעס, איך געדענק נישט פונקטליך וואס איז געווען די קאנווערסעישאן, באט דו האסט מיך אינספייערט. איך דערמאן מיך עקשעלי א קאנווערסעישאן וואס איך האב געהאט מיט דיך, פאר דיין ערשטע רעקארדינג וואס איז ארויפגעלייגט אנליין. אקעי, איך דענק נישט, דערמאן מיך.

אידיש, גיי מיט אידיש, דו קענסט אידיש, אידיש. די איידיע, מענטשן כאפן נישט, מענטשן זענען ביזי מיט ענגליש, ווי דו האסט פריער געזאגט, מענטשן כאפן נישט ווי סאך, ווי גרויס די קלייענטעל איז אין אידיש ספיקינג. ס'איז דא א ריזיגע קלייענט, האסט געענדיגט צו סערוויסן יעדעם איינעם, האסט שוין, האסט שוין מעקסימייזט די פאטענשעל מיט אידיש ספיקינג, וואס דארפסטו לויפן צו ענגליש? האסט ענגליש? ביוטיפול! זייער שיין! ס'איז זייער גוט! ס'איז א שיינע קלייענטעל, ס'איז א גוטע יוניק פוינט, באט. ס'איז נאך סאך מער פון דעם האלט איך, אז ס'איז, ווען דו קוקסט אין, איך דענק, דוד עקשטיין דער פעטער דוד יא ער געווען ער געווען די די די באבוס פון BFG ער האט געעפענט ס'האט געהייסן דעמאלטס די ברוקלין עקסטיין עדזשענסי און און היינט הייסט עס ברוקלין פיינענשעל גרופ און ער איז געווען די באבוס איך געדענק וויאזוי ער איז געזיצן ס'איז געווען ס'איז א אנדערע דזשענערעישן היינט מענטשן כאפן עס ניטעמאל פארוואס וועגן היינט די עפענסט אויף עני עני צייטונג וואס איז סערווט אידן קענסטו זען א מקום פאר אידן, פאר אידיש ספיקינג, קענסטו זען א פלאץ פאר אידיש ספיקינג, אדווערטייזמענטס אויף אידיש, זאכן אויף אידיש, אונז זעמער געווען דעמאלטס אין א פלאץ וואס יעדער איינער, כ'מיין מיין טאטע, אונזער טאטע, זאל זיין געזונט, ער איז געווען אין די לייף אינשורענס ביזנעס, און איך געדענק וויאזוי זיין זיין פאוקוס איז געווען אז וויאזוי זאל ער אויך קענען פארקויפן פאר מענטשן וואס רעדן ענגליש, ס'איז געווען זייער א קליינע עולם, ס'איז געווען באמת א קליינע קאמיוניטי, ס'איז נישט געווען קיין אפערטוניטי, באמת נישט געווען קיין אפערטוניטי דעמאלטס, און איך געדענק וויאזוי דוד עקשטיין איז געקומען אין די מיטינגען איינמאל און מ'האט אים געהויבן צו רעדן פון אידיש רעדן, אויב איך גיי וואטעווער, איך דערמאן מיך א מעשה, איך בין געזיצן, איך בין א CFP, א סערטיפייד פיינענשל פלענער, טא טויזנט פֿינף בין איך געווארן א סערטיפייד פיינענשל פלענער, איך זיץ אין די עידזשענסי אמאל מיט עידזשענטס און מען רעדט פון געוויסע פראפעשענעלס וואס זענען געקומען צו די עידזשענסי צו דעליווערן טרעינינג מיט עדיוקעישן און מען האט גערעדט וועגן מצליח זיין אין לייף אינשורענס, געדענק איך א אינגערמאן זיצט דארט און די טרעינערס די טענער האט געהייסן סאל קאהן, צופעליג א איד, א וואוילער מענטש, און ער האט געגעבן די טרעינינג, און זיין ביזנעס קארטע איז געליגן אויפן טיש אין די קאפעטעריע, עס איז געשטאנען דארטן סאל קאהן CHFC, און מ'האט גערעדט צו מ'קען מצליח זיין צו נישט, און איינער האט זיך אנגערופן, קוק אן סאל קאהן, קוק ווי ער, און ער זאגט, געב מיר נאר אהער דעם ביזנעס קארד א סעקאנד.

ער האט געזאגט אז מען דארף האבן לעטערס נאך די נאמען כדי צו מצליח זיין, אבער יעדער איינער האט געטרייט, און דוד עקשן דעמאלטס געקומען, און ער האט געזאגט רבותי כ'דריי מיך מיט אלע גויאישע עידזשענטס און יעדער איינער רעדט ווי שטארק א יעדער זאל פאוקעסן אויף צו טרעפן א ניש, ס'איז דא ניש, ניטש, וואטעווער, א ניש מיינט א ספעסיפיק, א יוניק פאוקעס.
יא, און יעדער איינער זאגט אז אונז. די עידזשענטס פון די ברוקלין עקסטען עידזשענסי פון BFG האבן א זאך וואס ס'גייט פאר זיי מורא'דיג שטארק ווייל זיי האבן א ניש, אידיש ספיקינג אידן, מ'טראסט זיך, מ'האט א געוויסע דעיס, סטאפ צו זוכן ערגעץ אנדערש, פאוקעס דא, גיי דא, איך דענק ווי דוד האט מיר דאך עס געזאגט, די פעטער דוד. וואטעווער די פאזיציע. ס'איז אנבעליוועבל, און היינט צוטאגס קומען דאך אויך אויך ס'קומען דאך אויך אויס ארבעטן מיט נישט דווקא נאר אידן, אנדערע אויכעט, די די אמאונט אוו רעספעקט וואס נישט אידן האבן אויף די אידישע קאמיוניטי, נישט נאר נישט נאר רעספעקט, די די די דיזייער צו טון ביזנעס מיט אידן, ס'איז אנבעליוועבל, מענטשן אנדער עסטימעיטן די פאוער וואס אונז האמער עז א קאמיוניטי, עז א נעטווארק, עז א, אונז דארף מיר עס דשאסט יוטילייזן און זיך סטאפן מיט אראפצוקלאפן ווער אונז זעמער. סאו סאו איך האב איך האב פאריאר אנגעפאנגען צו זאגן איין זאך באט איך וויל צוריקגיין צו א סטארי וועגן ס'איז ס'קומט זייער שטארק אריין אין דעם וואס דו זאגסט יעצט. סאו, איינע פון מיינע ביזנעסער האט געהאט האט געהאט א אנליין ביזנעס, וואס ס'האט געמאכט איטס א סטארי פאר איטסעלף וואס מ'קען זעהן און סערטיפייד אלס א קאנסולטענט צו צו העלפן ביזנעס העלפן עמפלאיס באבאטע מענעדזשערס פארטנערס סאו ווען כ'האב צוגעמאכט האב איך מיך אריינגעלייגט מער פול טיים אין דעם. וויפיל יאר צוריק איז דאס געווען? איבער צוועלף יאר צוריק, כ'דענק נישט פונקטליך וואס איז די אמאונטס באט סאו סאו איך געדענק איך געדענק אז כ'האב אמאל געהאט א כ'פלעג זאגן יעדע וואך א ווידיאו אין אידיש און וואס גייען די די איך האב אויך געטראכט ענגליש דארף זיין פראפעשענעל דא דא, באט איך האב א שטארקע פאליסי וואס באגלייט מיך זייער שטארק און קען אפילו זיין איך האב עס געהערט פון דיך איך בין נישט זיכער אז פערפעקשען איז די ענעמי אוו דאן. אויב ס'קומט ארויס א פראדוקט אדער א זאך פערפעקט איז שוין טו לעיט. אבוויעסלי קענסט נישט זיין סלאפי קענסט נישט זיין דו די בעסט יו קען.
די בעסט יו קען באט א דעי ערליער איז בעטער. סאו איך האב געפילט ווי איך קען מאכן א ענגליש ווידיאו איך בין איך קען רעדן ענגליש איך רעד ענגליש איך קען רעדן ענגליש ווייל ס'גייט נעמען סאך מער עפערט און כוחות צו עס מאכן צו עס מאכן פערפעקט ווי איך רעדט אידיש, און דער איז ענאף אידיש ספיקינג פיפעל, פארוואס דארף איך גיין צו פארוואס דארף איך גיין צו ענגליש? און כ'האב געהאט אפאר קלייענטס, און איך געדענק איך געדענק כ'בין געשטאנען אין ווילאמסבורג אין גאס, כ'האב געענדיגט א סעשאן מיט א קלייענט, און כ'בין געשטאנען אין ווילאמסבורג און פלעין אביסל צו געענדיגט, מ'האט גערעדט, און עפעס א באקאנטע איד וואקט מיר דורך, א איד וואס איז באקאנט, אין די היימישע סערוויס אינדוסטרי וואס שטעלט צו סערטען סערוויסעס פאר די פראפעשענעל וועלט פון אונז היימישע עולם האט א סערטען רעספעקט א סערטען מ'קוקט אים ארויף און ער שטעלט זיך אפ ער קוקט מיך אן דו ביסט אלי עקשטיין? יא. איך האב געזען דיין ווידיאו. יו העוו טו מעיק א, דארפסט מאכן א דעסיזשן. אדער ביסטו א פראפעשענעל און די רעדסט ענגליש, אדער ביסטו, רעדסטו אידיש. כ'מיין, כ'האב געזען די ווידיאו, ס'פארט ארום, די אלע וויוס וואס ס'האט, ווייסט וואס ס'איז? מענטשן לאכן פון עס. אזוי האט מיר איינער געזאגט אין פראנט פון מיין קאסטומער. אויף די מינוט, ס'איז געווען אביסל אזוי, ס'האט וויי געטון, ס'האט זיכער וויי געטון. און איך האב געטראכט wow סאו איך דארף איך דארף פון יעצט אנפאנגען צו זאגן ענגליש אדער איך דארף יעצט זאגן אז זעט אויס איך טוה עפעס גוט אז דער מענטש ווערט אזוי געטריגערט און דער מענטש ווערט אזוי. האסט שוין געוויסט דעמאלטס אז ווען מ'טוט עפעס גוט טריגערט עס מענטשן? איי געס א איז א באקאנטע זאך. איך האב עס נישט געוויסט אסאך יארן, דו האסט שוין דעמאלטס געוויסט? אקעי. סאו אקעי פיין, איך האב עס אראפגעשלינגען, איך האב עס געגאנגען ווייטער. ליטערלי א טאג שפעטער. באקום איך א פאון קאל פון א איד אין לעיקוואד, איז ער ענגליש ספיקינג, ער רעדט ענגליש, ער קען נישט קיין אידיש, און ער פרעגט מיך ווען קען איך מיך טרעפן מיט דיך? איך זאג אים איך קען לעיקוואד, איך קען דארט זיין אנדערהאלבן וואך ארום, נישט איך וועל נישט קענען זיין עוועילעבל ממש אימידיעטלי,

כ'האב געזען אז דו ביסט נישט דא צו ביטן אריין די בוש און צו רעדן אלע פענסי ווערטער און צו דא, כ'האב געזען דו קומסט אריין אין די ווידס פון די קאמפאני און דו ביסט אינוועסטעד און דו טוסט צו די זאך, דערפאר איך איך דזשאסט איך וויל איי וואנט סיין אפ. Wow.
ס'איז נישט אייביג אזוי ממש א טאג שפעטער, איט העפענס טו בי ס'איז געווען ממש א טאג שפעטער ווי די מענטש האט מיר געזאגט, סאו ס'באגלייט מיר זייער אסאך די איידיע פון און איט אפ. וואס דו טוסט, טו, און דארפסט נישט ווארטן אויף די גאנצע וועלט זאל דיך אפראוון און ס'זאל זיין פערפעקט. וואו.
נאך זייער זייער א ס מ א סטארי וואס באגלייט מיך. ווייסט, און די דזשאוק איז אז די אידיש ספיקינג וויל געפעלן פאר די ענגליש ספיקינג, און די ענגליש ספיקער זאגט wow דו קענסט אידיש סאו דו האסט א ס ה ניש, א ניש. ס'איז דא אזויפיל קאמפעטישן אין די וועלט, און ס ד וואטעווער אינדעסטרי דו גייסט אריין, און די אידיש ספיקינג איז נאך אלץ אנדערסערווד. רייט. און ס'איז דא אזויפיל אפערטוניטי. רייט.
איך ברענג עס צו ווייל אויב ס'איז דא א מענטש, כ'האב אבער נאר אמאל געגאנגען צו די דיירעקשאן, ווייל אויב ס'איז דא א מענטש וואס ער שטייט און ער טראכט, איך קען מצליח זיין אדער נישט ווייל איך קען נאר אידיש, own it, דעטס וואט יו און. און איך האב, בקיצור, איך האב אסאך גענומען פון דיך פון דעם אינספיירעישאן. סאו לאמיר צוריק גיין צו אלי עקשטיין. קעי. סאו אלי עקשטיין, סאו האסט אונז מיר אנגעפאנגען צו רעדן די חלק, סאו איך האב אנגעפאנגען זאגן וועגן אידיש אז אז ס'איז געווען איינע פון פון פון די ערשטע זאכן פון פון אנפאנג וואס מ'האט געטון אידיש ווידיאוס וואס כ'פיל זייער פראוד אז אדמו ר קען דאס דורכברעכן לעיטלי.
פאר אונז גייען מיר ווייטער וויל איך דא זאגן א שנעלע זאך וואס איך האב צוזאמגעשטעלט ספעשל פאר דיר, יעדע מאל וואס איך מיעט א אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר טריי איך צו פאוקעסן אויף די טורנינג פוינט, ווי האט די מענטש אנגעהויבן צו זעהן אין זיין ביזנעס אז יעס, איי מעיד איט, ברוך השם פון דא און ווייטער איך ווייס אז איך גיי מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם, איך רוף דאס אן די ערשטע טויזנט, נאך יעדע עפיסאד נעם איך דאס ארויס און איך שרייב עס אפ און איך שיק עס ארויס פאר מענטשן וואס זענען סובסקרייבט צו מיין ליסט, אויב דו פילסט דו נעמסט ארויס עני וועליו פון די אינטערוויו, מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך צו באקומען די ערשטע טויזנט, גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און סובסקרייב דיך צו הערן פון די אנטרעפענאר וואס איז געווען זיין ערשטע טויזענט מאמענט, לאמיר צוריק גיין צו די עפיסאד. כ'האלט נאכנישט ביי לעיטלי, זאג מיר קודם פארדעם, ישיבה. סאו פארדעם, איך בין א טווין, כ'בין א טווין, איידענטיקל טווין, איך בין א, אונז זענען די פעמילי פון זעכצן געשוויסטער קיין עין הרע, און און יעדער איינער טוט וואס זיי האבן צו טון, און זיי האבן זיך זייער פראפעשן וואס זיי טוען. כ'מיין, כ'ווייס נישט צו דו האסט שוין געשערט דא מיט די מעדיטירערס וואס די. איך מאך מיך ווי כ'ווייס גארנישט, ווייל כ'מיין ס'איז נו.
סאו, כ'האב געהאט שוין אפאר דזשאבס, כ'האב געעפנט שוין, געארבעט פאר אנדערע מענטשן אלס א מענעדזשער, סטארט-אפס, כ'האב געהאט מיין אייגענע קאמפאניס, געווען פארטנערס אין דיפרענט קאמפאניס, און עט די מאמענט וואס איך טו, איך פאוקוס די עיקר זייער שטארק אויף אויף העלפן אנטרעפענארס, איך רוף עס אן קאוטשינג און אקאונטעביליטי. דאס איז צוויי מעין זאכן וואס איך וואס איך וואס איך טריי צו העלפן מענטשן מיט. איטס איטס א ליטל אינטערעסטינג וועגן איך טריי זייער שטארק צו קאמביינען, און דא קום איך צוריק וואס איך האב פריער אנגעפאנגען צו זאגן, סיי די ביזנעס חלק סיי די עמאושענעל חלק. און איך קום צוריק וואס איך האב פריער געזאגט וועגן אונז מ' מ' פלעגט זאגן אייביג סטאפ מיט די עמאושענס, ביזנעס איז ביזנעס, עמאושענס איז עמאושענס. ווי מער ווי א טאג ס'גייט דורך זעה איך ווי שטארק ס'איז איין זאך, וועגן ביזנעס מיט עמאושענס איז איין זאך. כ'וויל דיך עפעס פרעגן אויב דו ביסט מסכים, איך וויל דיך טראגן אין א געוויסע פלאץ, פשוט ווייל מיין מיין אבזערוועישאן איז אז דארטן ביסטו מורא'דיג שטארק און איך זעה וויאזוי דו מאכסט משוגענע טשעינדזשעס אין קאמפאניס און דעם, סאו אויב דו ביסט מסכים זאל איך דיך טראגן אהין, און לאמיר אהין פאוקוסן, ווייל כ'האב נאכנישט געהאט קיין איינעם וואס כ'האב וואס כ'האב געהאט א עכטע א שמועס אין די זאכן. סאו איך קען באשטיין דאס איז זייער יוניק וואס איך קען ברענגען דא פאר די עולם פאר די צוהערערס און דאס איז רילעשאנשיפס וואס איך זעה איז איך בין וויל הערן דיין אבזערוועישאן אז די נאמבער וואן זאך וואס ס'העלפט א ביזנעס סוקסידן אדער שטערט א ביזנעס פון סוקסידן איז די רילעשאנשיפס צווישן זיך מיט זיך, פארטנערס, ארבעטערס, הייערן, פייערן, און אזוי און אזוי ווייטער. רוב מענטשן, איבערהויפט היימישע אידן, איבערהויפט מענטשן וואס זענען וואס האבן א הארץ, זענען ווילן זייער שטארק זיין גוטע מענטשן, און זיי האבן שטארקע א שטארקע וועליו סיסטעם, טרייען זייער שטארק צו צו געפעלן פאר יענעם, אדער נישט זיין קיין שלעכטע מענטש, און די וואס ס'קריעט איז אז ס'געשענט אסאך פריקשן אין ביזנעסעס, מענטשן קומען אריין, מענטשן זענען נישט אויף די פלאץ וואס זיי ווילן זיין, יו גאו אראונד די בוש, מ'רעדט נישט דיירעקט, מ'ווייסט נישט וואס, און דו האסט א געוויסע זאך וואס דו ברענגסט אריין א קלארקייט אין א קאמפעני, און איך מיין ס'קומט צו די זעלבע קאנווערסעישאן וואס אונז האבן געהאט וועגן גידוש, ווייל דו ביסט זייער פאוקעסד, דו ווייסט וואס פאוקעס איז, און דו ווייסט וויאזוי מ'קען גיין סטרעיט צו די פאוקעס, און נישט גיין ארום און ארום, סאו איך קען באשטיין אויב דו קענסט אביסל רעדן וועגן די זאך, ווייל ווייל יעדער איינער וואס ס'זיצט דא, כדי צו מצליח זיין מוז ער האבן א רילעישאנשיפ מיט נאך איינעם, און אדער מיט זיך אליין, אדער מיט ביידע, סאו רעד אביסל פון דעם אויב דו קענסט. סאו פיפל, רייס אן רופן פיפל און רילעישאנשיפ. פיפל איז די מאסט אימפארטענט. און דאס איז איינס פון די גרעסטע טריגערס פאר עמאושענס אויך. מענטשן, רילעישאנשיפ, הונדערט מענטשן, פראצענט. יא.
סאו מענטשן זענען די מאסט אימפארטענט זאך וואס איז דא אין א קאמפאני, וועגן ס'איז צו ס'ארבעטערס צו ס'קאסטומערס. ס'איז ס'איז מענטשן, וויפיל דו גייסט ריפלעיסן מיט עי איי, עי איי איז נאר נאכגעמאכט א מענטש, סאו א מענטש גייט אייביג זיין די די די די רילעישאנשיפ, די קאמיוניקעיטער, די קאסטומער, די פארטנער, די ארבעטער, באט אין די סעים צייט איז עס די מאוסט דיפיקולט, ס'איז די מאוסט דיפיקולט וועגן דו ווייסט נישט וואס יענער פילט, אין וועלכע מוט יענער איז, וואס יענער, סאו איינע פון די שטערקסטע זאכן וואס וואס און כ'טריי זייער אסאך צו צו צו צו. אדרעסן ווען איך ארבעט מיט מיינע קאסטומערס איז א חלק פון זיין זייער אמת'דיג מיט אנדערע מענטשן. אמת'דיג מיט אנדערע מענטשן מיינט איז דאס וואס פריער אנגערופן די חלק פון דאונט ביעט אראונד די בוש. ס'דא ס'דא נעיטשערס, ס'דא פערסאנעליטיס, און ס'דא עמאשענס, און און דו גייסט אריינקומען, גייסט מאכן אלע מיני וועגן מיט טעקניקס, מיט טולס, מיט EOS, מיט זאכן וואס דו גייסט טון, אויב די די די די פאונדעישן פון פון די פון די פון די רילעישאנשיפ איז קראנק אדער איז אנהעלטי גייטס נישט ארבעטן. כ'מיין אבער יעדער פארשטייט עס עכט באמת אליינס. ס'קומט אויס אסאך מאל צו רעדן למשל צו פארטנערס. יא, פארטנערס, ביי דיפאלט, א העלטי געזונטע פארטנערשיפ, זענען צוויי אפאסיט מענטשן. וועגן צוויי פארטנערס זענען די זעלבע מענטש? וואטס די פוינט?

די סכנה איז אז ווען די צוויי מענטשן קענען נישט רעדן די ריכטיגע שפראך, אין אנדערע ווערטער, ביי דיפאלט גייט דער רואיגער מענטש אדער די אינטעגרעטער אדער די מענטש וואס איז מער ארגענייזט ווערן ערנויט און געטריגערט פון די אנדערע מענטש, ביקאוז די מענטש איז נאנסענס, האלטן איין אויפקומען מיט מיליאן איידיעס קיין איינער דיר פירט ער נישט אויס, ער איז שוין עקסייטעד פאר די נעקסטע, סאו סאו די די די. ס'דארף זיין א אנדערסטענדינג צווישן זיי. ס'דארף זיין א אנדערסטענדינג, מ'דארף קענען רעדן פון עס, איינע פון די שטארקע זאכן וואס איך טריי צו טון אסאך מאל אין קאמפעניס, מיט זיך אליינס אסאך מאל, אדער מיט פארטנערס, איז איז די חלק פון ס'א עקסערסייז פון אראפשרייבן וויעק פוינטס און סטראנג פוינטס. ס'איז עקטשעלי א זאך וואס איך האב מיך זייער שטארק אויסגעלערנט ווען ס'קומט צו צו צו הייערן. עס קומט צו הייערן אדער עני עני עני אינטערוויו עני אינפארמעישן קאל וואס דו מאכסט, קיינער איז נישט פערפעקט, קיין איין מענטש איז נישט פערפעקט, סאו די בעסטע די גרינגסטע וועג וויאזוי דו גייסט אנקומען עכט צו זיך אויסקומען מיט א מענטש, ווען דו גייסט וויסן יענעמ'ס אימפערפעקשאן.
דו ווייסט וואס צו עקספעקטן, דו ווייסט וואו איך קען רילייען אויף יענעם וואו נישט. סאו עס קומט זייער אסאך מאל אויס למשל כ'גיי מאכן די עקסערסייז מיט צוויי פארטנערס און זאגן ווייסט די מענטש ער א גאנצן טאג ביזי זיין זיין סטראנג פוינט איז אז ער ער קומט אויף מיט עפעס מעידזשער ריזיגע איידיעס וואס האט שוין געברענגט די קאמפעני אזוי אזוי אזוי ווייט זיין וויק פוינט איז ער איז א גאנצע צייט ביזי מיט נייע איידיעס סאו זייער אסאך מאל ס'איז ממש די זעלבע זאך די וויק פוינט איז די חילוק איז די חילוק איז

דארפסט דאך האבן האבן ער זאל האבן די מעלות און חסרונות וואס ער האט. סאו סאו ווען איך קוק אבער פון א פון א אנדערע בליק, און ביי די וועי ס'איז די זעלבע איידיע פון וואס אונז האבן גערעדט פריער פון אידיש, ווייל איינס פון די זאכן וואס איך זע אין דיך א מורא'דיגע זאך איז אז דו דו דו ביסט מורא'דיג פאוקעסד אויף א מענטש מיט די אמת פון די מענטש. און אונז זיצט מיר אין א אין א וועלט, אקעי, א וועלט אין דזשענערל, אידן אין פארטיקולער, חסידישע אידן אין פארטיקולער שבפארטיקולער, וואס אונז זעמער אין קאמיוניטיס. כ'גיי ארא כ'גיי דורך מיין גאנצע חדר יארן, מיין גאנצע ישיבה יארן, און א גאנצע צייט איז עקספעקטעד פון מיר אריינצופיטן אין א געוויסע פארעם, ס'דא א א געוויסע זאך וואס הייסט נערמאל, ס'דא א געוויסע זאך וואס הייסט נישט נערמאל, ס'דא א געוויסע וועג וויאזוי כ'דארף מיך אויפפירן צו זיין א א א א אנגענומענע וואוילע בחור, ס'דא א געוויסע וועג וויאזוי איך דארף ביהעיוון כדי איך זאל זיין א מעמבער אויף סאסייעטי, און אלעס איז עקטן, מ'עקט און מ'עקט און מ'עקט אויף טויזנט, און וואס ס'געשענט איז, א מענטש איז נישט זיך, ער קומט אריין אין א פלאץ, פארוואס מיינט ער ער דארף רעדן אידיש, ענגליש, פארוואס ווייל ער איז נישט זיך, ער דארף פערפארמען איך דארף גיין פערפארם. דו ווייסט אז איך רעד זייער אסאך פון א מענטש זאל נוצן זיין יוניק טעלענט. יא, ס'א מענטש דארף זיך נוצן זיין יוניק טעלענט מיט ווער דו ביסט. וואס אונז האבן פריער גערעדט איז אידיש די זעלבע זאך. דיין מאמע'ס לשון איז אידיש, דאס איז די וועג וויאזוי דו קאנעקסט. רעד צו מענטשן אויף אידיש, האב נישט מורא. קומסט אריין אין א ביזנעס, און די זעלבע זאך. פריער איז עס געווען די כולל, די ישיבה, די חדר, די שול. יעצט איז עס די ביזנעס. יעדער איינער קומט אריין אויף א געוויסע וועג. און נאן קומט אריין עלי, און עלי געט עפעס א געוויסע מעדזשיק וואס ער מאכט דארט, איך ווייס נישט וואס ער טוט, רעד צו מיר מער וואס דו טוסט דארט, און דו מאכסט אז ס'זאל זיין א געוויסע טראסט, ווייל דו ווייסט אז ס'איז נישט דא קיין עקטן, וויאזוי מאכט מען דאס? און וואס איז די סייד עפעקטס אויב מ'טוט עס נישט, און וויאזוי טוסטו עס און דו ברענגסט עס צוריק? סאו לאמיר גיין צוביסלעך, דו האסט אנגעכאפט זייער א שטארקע פוינט, וואס אונז קענמער רעדן פון דעם אליינס זייער זייער לאנג, די חלק פון קאמיוניטי, אז אונז לעבן אין סאסייעטי, וויטש. די פאוער וואס אונז האבן פריער גערעדט וואס וואס ס'מיינט אז אונז האבן א קאמיוניטי, אסאך אירע פון די קאמיוניטי אנדערעסטימעיטן די פאוער וואס ס'מיינט, באט אין די זעלבע צייט ברענגט עס אויך מיט, קענסט עס אנרופן מער א פעיר פרעשור אדער א זאך וואס מען וויל אריינפיטן מען וויל געפעלן. יעצט וואס איך האב געזען זייער שטארק אז די וועג וויאזוי ספעשעלי יונג אנטרעפענארס, ס'איז אין א סערטען סענס איז עס סאך שווערער ביי איינער וואס איז שוין עסטעבלישט, און ער דארף שוין פיטן יעצט א גרעסערע פראפייל פיקטשער, און און צו אז יעדע מאל וואס ער געט ווייסן שוין נאך מענטשן, אזוי ווי דער מענטש וואס ער האט שוין דיך געטראפן אין גאס. יא, ער איז שוין די שיינע היט, און יעדע מאל וואס ער גייט געבן דארף ער, ס'איז שוין דא אביסל מער וויל פילן מער, באט סא אין א געוויסן זין זעה איך עס זייער אסאך ביי יונג אנטרעפענארס, אז ס'איז דא א קולטשור, ס'איז נישט עקסעפטעד אזוי שטארק, דו קומסט אריין אין בית מדרש, אה, כ'האב יעצט אנגעפאנגען א נייע ביזנעס, כ'קען עכט יוזן נייע קאסטומערס, איך ווייס נישט איך זאל עס יא טון צו זאל עס נישט טון, ס'איז נישט עקסעפטעד, יעדער מוז אריינקומען, ס'איז שוין א סאושעל מידיע ענווייראמענט, אזוי ווי מ'פאוסט זיך און מ'מאכט כאילו אלעס איז פערפעקט,

סאו איינע פון די זאכן וואס איך האב געטון זייער שטארק און איך זעה זייער שטארקע רעזאלטס, די אנלי וועי טו פייט די גלות פון פון סאסייעטי, וויטש איך ברענג עס ארויס נאכאמאל, ס'איז א שטארקע מעלה באט ס'ברענגט אויך מיט סערטען א סייד עפעקטס פון פון גלות פון פעיר פרעשור, איז מיט סאסייעטי, וואס הייסט מיט סאסייעטי? איך האב געמאכט א גרופ פון יונג אנטרעפענארס, און איך בין ממש עמעיזד פון די רעזאלטס, איך האלט מיט וויאזוי ס'גייט, מ'טרעפט זיך איינמאל א וואך, יעצט דעם מאמענט איז א גרופ צוזאמען וואס אונז רעדן מיט כסדר, און ס'איז עקזעקטלי דאס די פאוער, וויבאלד ס'איז דא אזא סאושעל פרעשור, יעצט אין די סעקאנד וואס ער האט פינף, צען, צוועלף מענטשן וואס אונז ווייסט מען אונז זעמער דא איינער פארן צווייטן, סאו אין אנדערע ווערטער נוצט ער די סאסייעטי, די קאמיוניטי פון די צען מענטשן, כדי צו דורכגיין די שוועריגקייט. דארטן קענסטו זיין אמת'דיג. דארט קענסטו זיין אמת'דיג באט דו האסט די פאוער פון פון פייטן די די פעיר פרעשור פון די אוטסייד סאסייעטי. מיניג כ'רעד נישט יעצט פון פייטן פון פון. האסט ווי דו קענסט ווענטן. קענסט ווענטן באט קענסט אויך האבן די קארעדזש פון צו ניין מאך די פאון קאל אדער

די איידיע פון א קאוטש ברענגט צו זייער אסאך מאל די חלק פון יו נאט עלאון, יו נאט עלאון, איטס נארמאל, ס'דא שווערע דעסיזשענס צו מאכן, און ס'דא סטרעס, און ס'איז אקעי אז ס'דא סטרעס, באט מעיבי דעם איז אז אז דו קענסט עקטן פון די פלאץ, וועגן ס'דא דריי זאכן וואס גייט צוריק אביסל צום פריעדיגע שמועס וואס איך טריי צו ברענגען צו א קאמפעני, און איך פיל ווען די דריי זאכן זענען דא איז עס ממש אנסטאפעבל. ס'איז קלעריטי, קארעדזש, און אקאונטעביליטי. וואס אקאונטעביליטי אסאך אידן קוקן דאס אן ווי עפעס א ספוקי ווארט אזוי ווי וואו אקאונטעביליטי. אקאונטעביליטי פון וואו ווילסטו גיין? וואו ווילסטו אנקומען? יא לאמיר זאגן דו ווילסט מאכן א פאדקעסט, דו מאכסט א פאדקעסט, אקעי ביסט ביסט דו גייסט אן, דו דו טוסט עס יעדע וואך, טוסט עס נישט יעדע וואך, ווי ווי דיין וויזשען, ווילסט אנקומען צו א מיליאן דאלער א יאר, אקעי סאו ווי עסטעבלישט אין די ביגינינג וואס דארפן אונז טון פאר די מיליאן דאלער, און ס'גייט זיין בלאקעטשעס אינמיטן די וועג וואס גייט דיך נישט לאזן אנקומען, תירוצים עקסיוזעס, עכטע, נישט קיין פאלשע דאס, סאו אקאונטעביליטי מיינט דיך העלפן אנקומען דארט ווי דו ווילסט גיין, נישט פון א פלאץ פון העי וואס יא געטון וואס נישט געטון. סאו קאוטשינג צו צו קענען דיך אוועק נעמען די בלאקעדזשעס וואס שטערט דיך פון גיין אהין און די אבסטעקלס און דארט מיט א וועג פון אקאונטעביליטי זעה איך ווי ס'קומט אן ממש ממש אויף א אויף א אויף א אנסטאפעבל. ביוטיפול, וואו, איך וויל דיך עפעס זאגן, איך איך וויל איך גיי מיט דיר אויף א אנדערע דירעקשאן וואס איך גיי נארמאל מיט מיט אנדערע מענטשן, איך וועל דיר זאגן פארוואס, רוב מענטשן וואס זיצן דא זענען סוקסעספול אנטרעפענארס וואס איך בעט זיי זיי זאלן מיר אביסל אריינברענגען זייער סטארי ווי זיי האבן אנגעהויבן, פון וואו זיי קומען, וואס זיי זענען אלץ דורך ביז זיי זענען געווארן סוקסעספולע אנטרעפענארס. ווען איך רעד מיט דיר פיל איך אביסל אז דו קענסט מיך ברענגען סטאריס פון אסאך אנדערע, פון אסאך אנדערע אנטרעפענארס, אנדערע קאמפאניס, וואס דו האסט געזען סטאריס פון סטראגל, און די נומבער וואן זאך, די נומבער וואן פאוקעס וואס איך טוה דא מיט די פאדקעסט איז צו נעמען די צוויי און צוואַנציק, פֿינף און צוואַנציק יעריגן אינגערמאן וואס ער שטייט און דאוט זיך, איך קען, איך קען נישט, ווער ווייסט איך קען אנקומען צו נישט, און איך ווייז איהם די סטראגלס וואס דער צווייטער האט געהאט, און וויאזוי ער האט עס דורך געגאנגען, וויאזוי ער האט זיך מחזק געווען, וויאזוי ער איז געגאנגען ווייטער, אז איר זאלט וויסן, עס איז גארנישט געשעהן, עס איז דורך, וועסט אויך אנקומען. איך ווייס נישט, פיק דיר ארויס איינס, צוויי, דריי, גוטע סטאריס, וואס דו קענסט מיר ברענגען פון א קאמפעני, אדער א מוצלח'דיגע מענטש, ק, טריי צו פאוקעסן אויף א מוצלח'דיגע מענטש וואס האלט שוין די אנדערע זייט, וואס ער איז דורכגעגאנגען, וויאזוי ס'איז געווען כאאס בשעת ער איז דורכגעגאנגען, וויאזוי ס'האט אויסגעזען מיליאן מאל אז מ'גייט שוין אויפגעבן, וואס ער איז אריבערגעגאנגען, דו קענסט ברענגען משלים וויאזוי דו ביסט געווען דיין שליח צו העלפן דארט, קענסט ברענגען משלים סתם וואס דו האסט צוגעקוקט פון די זייט, אבער וויאזוי ער איז געווען פון די אנדערע זייט, כ'מיין אז יעדער האט ליב צו הערן סטארי, טעקניקלי וויאזוי די טוסט עס איז זייער א וויכטיגע זאך ווען איינער האלט שוין ביי דעם צו טון, אבער פאר די די ליסענערס אטענשאן ספען לאמיר עס טרייען צו מאכן אין סטאריס. אקעי סאו סאו לאמיר טרייען ס'איז אינטערסאנט גיי שירים וואס קומעך ארויף. און טריי צו פאוקעסן אויף די שוואכע די טשעלענדזשעס פון אנפאנג. אקעי
סאו די די די די די די.

א קלייענט פלעגט פלעגט. יא מען דארף עס האלטן קאנפידענשל סאו. טויש די פעקטס.
ער פלעגט טוהן ער פלעגט טוהן ער טוט. א ריזיגע אמאונט פון טרענזעקשאנס מיט די גאווערמענט. ער סובמיט סערטען פעיפער ווארק פאר פאר פאר פאר.
גאווערמענט קאנטרעקטס. גאווערמענט זאכן.
און די וועג וויאזוי ס'ארבעט איז, די וועג וויאזוי ס'ארבעט איז אז אז ער ער איז סאבמיט די פיילס, ס'דא א א קרעדיט קארד פי, ס'דא א ער דארף סאבמיטן געלט מיט די פיילס, ער קאלעקט געלט פון די פון די די גאווערמענט.
גאווערמענט. מ'רעדט פון ריזיגע אמאונטס פון געלט. ער פלעגט מאכן

און עקשעלי א סימילער סטארי וואס קומט מיך ארויף, ס'האט א מינוט פאר אונז גיין צו די סימילער סטארי, לאמיר אביסל אריין זומען אין די סטארי, סא וואס איז די גרעסטע לימוד וואס דו פילסט אז מען קען ארויסנעמען פון די סטארי?
דאונט אווער קאמפליקעיט, טראכט גראד. טראכט גראד, פאוקעס, און גיי טו וואס דו האסט צו טון. עקזעקטלי, וואס גייט געשען?
וואס גייט געשען? דו גייסט שיקן יעצט א אימעיל צו די מענעדזשער וואס איז אין טשארדזש פון עס און ער גייט דיך נישט ענטפערן? דו ווערסט אויס מענטש, דו ווערסט אויסגעלונגען, דעמאלטס קענסטו גיין זוכן אנדערע, אסאך מאל גייט מען גראד זוכן די עסקן, די ליעזן, די פאוקעס. נאר איך דערמאן מיך אז איך האב געהאט פונקט אזא אינטערעסאנטע זאך אז אין א שול ווי איך דאווען האב איך זייער שטארק געוואלט עפעס איינפירן דארט און ס'איז געווען איינער וואס האט אויסגעזען עפעס א גאנצע שושקערע מאכער דארט, כ'בין צוגעגאנגען צו אים, כ'האב אים געפרעגט וויאזוי קען מען דאס טון, האט ער מיר אנגעהויבן צו מסביר זיין, מ'קען נישט, מ'האט שוין געטרייט, אהער מיט אהין, א וואך שפעטער איז דאס געווען מסודר. און ער קומט צו צו מיר, וויאזוי האסטו דאס געטון? זאג איך אים, איך בין צוגעגאנגען צו דער גאבע און כ'האב אים געזאגט אז איך מיין אז דאס וואלט געווען א גוטע איידיע, וואס האלטסטו פון עס? און ער האט געזאגט, wow, איי לייק די איידיע, און ער האט עס געטון. וואס? ער האט דיך אזוי געענטפערט איי לייק די איידיע? זאג איך אים, יא. אנבעליוועבל, איך האב געמיינט. וואטעווער, באט די פוינט איז,

ס'דערמאנט מיך עקשעלי איך האב געהאט פאר יום טוב א מעשה אויך מיט א קלייענט וואס איך בין שוין אינוואלווד א לאנגע צייט אין דיפרענט עריעס דיפרענט דעפארטמענטס און איך האב עקשעלי געזאגט פאר די באבאס אז איך פיל פאר די טובה פון די קאמפאני איז א גוטע איידיע זאל אריינברענגען א אנדערע קאוטש צו צו פאוקעסן אויף סעילס צו פאוקעסן אויף די זאכן ס'איז געווען פאר די סיזען און און איך האב געזען ווי די קאמפאני קען סוקסידן די סיזען אויף זייער זייער א שטארקע פלאץ, און דו וואלסט אנגעפאנגן צו זאגן נא אפשר לאמיר עס אויסשטופן פאר נאך די סיזען און ער זאגט קוק אן, שטופ אפ, קענסט שטופן ווען דו ווילסט, איי סי די פאטענשעל, איך זע נישט קיין ריזען פארוואס מען זאל עס אויסשטופן, פארקערט פאר די סיזען איז די ריכטיגע צייט. עניוועי, די פראפעשענעל קומט אריין, די אנדערע קאוטש קומט אריין, און איך זאג איך זע דא א פיפטי פערסענט אינקריעס די סיזען אליינס, און די אנדערע טיעם זאגט כ'קען מ'קען נישט ס'איז דא א פראסעס א וויזשען מיט א דעיס מ'גייט מאכן מ'גייט טוהן און באמת טו בי ווערי אנעסט אלעס איז לעדזשיט יעדע זאך וואס די מענטש האט געזאגט איז עכט לעדזשיט מ'דארף עס האבן און און און מ'האט שוין געטרייט צו ארבעטן מיט סערטען זאכן אויף דעם באט ס'איז עכט א ריכטיגע זאך צו גיין אויף דעם און איך האב געזאגט כ'קען דאס פערס פאר ענק, איך זע דא מ'מוז האבן פיפטי פערסענט אינקריס יעצט די סיזען. ברוך השם דער ליסענט און מ'איז און זיי האבן קודם געזאגט נע קען נישט ס'גייט נישט אזוי שנעל עלי דארפסט פארשטיין ביסט צו ווילד ביסט א וויזשענערי די גייסט גיין טאנצן די גייסט זעהן מ'דארף גיין די ענטענע סיזען זיי געהאט איבער א טערטי פערסענט אינקריס.
Wow.
אגעין, די סטארי איז נישט אז איך בין א מלאך, איך בין גאט, פארקערט, איין פון זאכן וואס איך זאג זייער שטארק פאר פאר מענטשן, פאר מיין קלייענטס, מענטשן נעמען קאנסאלטענט און קאוטשעס פאר גאט, די ערגסטע זאך וואס מען קען טון, א קאוטש איז נישט קיין גאט, און ווען דו גייסט גיין צו א קאוטש גייט דיר עס גארנישט העלפן אויב דו האלטסט ביים ארבעטן. און ער האט נישט קיין סעלושען פאר אלעס. ער קען דיך העלפן גיין פון ווי דו ביסט זייער שטארק פון ווי ווי דו ווילסט אנקומען. באט פאוקעס.
קוק נישט אויף וויאזוי קען איך עס מאכן יעצט אויסזען איגו גוט מיט דעם און דעם. פון ווי קומט עס? פון ווי קומט עס? איך מיין אז ס'קומט, כ'בין נאר געצויגן וואס דו האלטסט, איך מיין ס'קומט ווייל א מענטש ווייסט ווי שווער ער ארבעט פאר א דאלער. און און און און ווען דו זאגסט פאר א מענטש קוק ווי שווער עס געארבעט צו האבן א מיליאן דאלער. און דו קומסט אים זאגן דו קענסט גיין פון א מיליאן צו צוויי מיליאן איזי, אין זיין קאפ קוק ווי שווער איך האב געארבעט א מיליאן סאו מיינט עס צו צוויי מיליאן דאפלט שווער ארבעטן. סאו די סובקאנטשעס שטייט און שטערט אים פון קענען נעמען א סימפל סטעפ פארווארד, ס'איז פשוט סימפל, ס'דארפסט נישט טון גארנישט קאמפליקעטעד, ס'רעדזשיסטערט זיך נישט אין זיין קאפ, אה דו מיינסט אויך אז ס'גייט גיין גרינג. ס'קומט פון די חלק, איך מיין איך מיין ס'איז דא א גרויסע חלק וואס קומט אויך, די חלק איז אזוי ווי דו זאגסט סימפל, יא, פאר דעם האב איך גערופן עלי עקשטיין, יא, ס'איז צו סימפל, וואס ברענגסטו צום טיש, איך רעד אויך אין פעסיוו אינקאם, יא, די זעלבע זאך, טו גוד טו בי טרו, שמעו געהערט די אויסדרוק טו גוד טו בי טרו, פארוואס, ביי וועם איז טו גוד טו בי טרו פעסיוו אינקאם, איך העלף מענטשן מאכן פעסיוו אינקאם, פארוואס איז עס טו גוד טו בי טרו, ווייל אויב איך האב געארבעט שווער פאר הונדערט טויזנט דאלער, און דו קומסט מיר יעצט זאגן אז דו גייסט קענען גרינגערהייט פראדוסן פעסיוו אינקאם הונדערט טויזנט דאלער, מאכט נישט קיין סענס, הונדערט טויזנט דאלער איקוואלס ארבעטן שווער פאר הונדערט טויזנט דאלער, ער קען עס נישט צוזאמשטעלן, און דו קומסט און דו זאגסט אים קאט איט אוט, כ'מיין דו האסט סטעפ וואן טו טען, קאט אוט, קאט אוט. כ'מיין ס'איז דא א שטארקע פוינט אויך פון איגו וואס קומט אריין. זיי מסביר.
כ'רעד סאך מיט ביזנעס אונערס און דעי דואינג ווערי גוד פיינענשעלי, און ס'דא א סימפל סימפל זאכן וואס זיי דארפן קאנטיניוען צו טון, און און און זיי גייען מצליח זיין, און זיי גייען ארויפרוקן זייער נומבערס איז דא א סימפל זאך וואס זיי דארפן טון אדער א סימפל זאך וואס זיי דארפן אויפהערן צו טון? אויכעט רייט.
באט איך קען אסאך מאל הערן פון די איידיע פון באט באט באט מיי נעים איז נאט אוט דער אדער אדער סעלף דאוט. סעלף דאוט אסאך באט די חלק פון איגו איך זאג עס אייביג מארקעטינג מיט איגו איז זייער קלאוס איינע מיט די אנדערע. מארקעטינג אסאך מאל און די ברענדינג קאמפאניס זיי דאנג זיי דאנג עמעזינג דזשאב פאר זייער ביזנעס באט זייער אסאך מאל פיטערן זיי די איגאו אויף א נעקסטע לעוועל וועגן דער ביזנעס אונער. וואס ווערט די מישן?
ס'ווערט די מישן און און און און ס'אינטערסאנט ס'קומט ווייטער צוריק צו און ס'פאני ווי אונזער קאנווערסעישאן סירקלט בעק צו סאסייעטי און קאמיוניטי. סאסייעטי, קאמיוניטי, עמאשענס. וועגן איך מוז גיין אין בית מדרש אדער מיין ווייב דארף זיין ביי די באס סטאפ און הערן פון אלע פרענדס wow כ'האב געזען די עד און פאר איך זעה נישט די wow האב איך געזען די עד, קען נישט זיין אז איך גיי האבן קאסטומער, וויאזוי קען זיין איך גיי האבן קאסטומערס, קיינער זאגט נישט wow, ס'איז נישט קיין מעידזשער, כ'האב נישט געוועסט קיין פופציג טויזנט דאלער אין די מארקעטינג, איי, דארפסט פלעין טוהן איין זאך, דארפסט צושטעלן די סערוויס, און מאכן זיכער יעדער ווייסט פון עס, ס'גייט קומען.
איך האב אסאך מאל געהערט פון דיך אלי, דו רעדסט אסאך פון own your story, ווייס ווער דו ביסט, און איך האב א מעמארי פון מיך בין געווען אין די אינשורענס ביזנעס איז געווען איינס פון די גרעסטע עידזשענטס אין געווען איז געווען ר' שמואל דוד פרידמאן פון בארא פארק א באקאנטע מענטש ר' שמואל דוד פרידמאן און איך האב איך האב מיך אייביג געוואונדערט וואס איז מיך געווען נוגע איז געווען אז ער איז א גרויסע עידזשענט ער געווען פון די טאפ עידזשענטס איך געדענק א א א מוראדיגע מיילסטאון וואס ער האט אטשיווט אז ער האט געהאלטן א דרשה ביי MDRT מיליאן דאלער ראונד טעיבל ס'איז א פרעסטידזשעס סטעידזש נישט יעדער קומט אן דארט ער האט געהאלטן א דרשה און איך האב אים ארויפגעקוקט פאר דעם און פלוצלינג הער איך אז ער לערנט פאר א שיעור אין דף היומי און פלוצלינג הער איך אז ס'איז א מורא'דיגע פיקט אפ שיעור און ער איז דער תלמיד חכם ר' שמואל דוד פרידמאן מחבר ספרים וואס ער איז נאנט מיט ר' חיים קנייבסקי להבדיל בין חיים לחיים און ער און ער און ער לערנט פאר דף היומי און איך האב עס איך האב עס נישט געקענט צוזאמשטעלן who are you? דו ביסט געברענדעט אלס סעם פרידמאן דער גרויסער מוצלח'דיגער עידזשענט אדער ר' שמואל דוד הכהן פרידמאן וואס לערנט פאר שירעם און ער און ער איז און אזוי שטארק קאנעקטעד מיט תורה, כ'האב עס נישט געקענט צאמשטעלן, שפעטער האב איך עס אנגעהויבן צו כאפן, איך מיין ער האט עס געהאט אסאך אינפלוענס אויף מיך אז איך זאל עס קענען כאפן, און איך לייד מורא'דיג שטארק אויף דעם עד היום הזה, באט ברוך השם איך האב מיך אויסגעלערנט וויאזוי צו דילן מיט עס, אז אסאך מאל איך קען נישט איך קען נישט טון א זאך אין מיין ביזנעס, אדער איך קען מיך נישט ארויסשטעלן אז איך טו א זאך, ווייל איך בין געברענדעט פאר עפעס אנדערש. כ'וועל דיר געבן א טיפיקל משל. איך זאג פאדקעסט, איך רעד צו מענטשן, איך שרייב בוקס, וואטעווער. און איך האב אייביג געוואוסט, אקעי, יעצט דארפסטו רעדן פון ביזנעס. דו טארסט נישט רעדן פון ספיריטשול, דו טארסט נישט רעדן פון רוחניות. און איך האב עס אנגעהויבן צו כאפן, און איך זאג דיר נאכאמאל, שקויעך, כ'האב אסאך אסאך אינספירעישאן געהאט פון דיר אויף דעם, אז איך האב אנגעהויבן צו כאפן, ניין, ס'דא א ברענד וואס ס'הייסט חיים עקשטיין, און אלעס אלעס ארום דעם, ווייסט איך האב געמופט אויף ארץ ישראל פינעף אהאלב יאר צוריק, ווען איך רעקארד דאס פינעף אהאלב יאר, כמעט זעקס יאר צוריק בין איך געמופט אויף ארץ ישראל, די ערשטע דריי יאר האב איך עס קיינמאל נישט געמענטשענט אויף קיין איינע פון מיינע שיעורים, פארוואס? ווייל איך האב געטראכט ווי קומט דאס אריין? וואס האט, היינט איך בין עס פונקט פארקערט, דער מענטש דארף די ברענד חיים עקשטיין אזוי ווי ס'שטייט און אזוי ווי ס'גייט, און איך באקום אימעילס פון מענטשן קרעזי קרעזי אימעילס פון מענטשן, מענטשן זאגן ווייסטע זיך איך הער אסאך שיעורים פון דעם פון יענעם, דיך האב איך ליב צו הערן ווייל דו האלטסט אין איין דערמאנען אמונה, האלטסט אין איין דערמאנען בטחון, האלטסט אין איין דערמאנען דעם אייבערשטן, האלטסט אין איין, און דאס איז א פארט פון מיין ברענד. סאו איך קום צוריק, איך ווייס פאר דו זאגסט וואס דו ווילסט זאגן, איך קום צוריק צו דעם אז די ברענדינג מיט די מארקעטינג מיט די גאנצע זאך איז ווייל מענטשן מיינען אז ס'איז דא א געוויסע סטענדערט פון סוקסעס, דארפסט פערפארמען צו די סטענדערט, און דאס קומט ווייל דו ביסט אין א קהילה, דאס קומט ווייל דו ביסט אין א קאמיוניטי, און דו ביסט אייביג געווען צוגעוואוינט אז מען רעספעקט דיך אויב דו פיטסט אריין. וואס דו כאפסט נישט איז אז ווען דו גייסט דאס טרייען צו טון ביסטו א קאמפעטישן מיט א וועלט. ווען דו גייסט אריין טענה'ן צו ווער דו ביסט, עספעשעלי סערוויס פראוויידערס, גייסט אריין טענה'ן ווער דו ביסט, גייסטו אטרעקטן א אודיענס וואס נאר דו קענסט אטרעקטן, און דו גייסט פארקויפן א פראדוקט וואס נאר דו קענסט פארקויפן ביקאוז דער איז נאו טו פיפל לייק יו. רייט.
ביוטיפול, ס'איז, כ'האב ליב, כ'האב הנאה אז דו ברענגסט ארויף די די סאבדזשעקט, וועגן יא, ס'איז איינע פון די זאכן וואס איך כ'טריי צו לעבן אליינס אויכעט, טו אן מיי סטארי. און כ'האב שוין עקשעלי געהאט אסאך מאל מענטשן פון פידבעק, וואס רעדסטו פון אידישקייט, וואס רעדסטו פון דעם, די תורה איז תורה, דו ביסט נישט קיין, דו ביסט נישט קיין, עפעס א דעת תורה, דו קענסט רעדן פון תורה? פאר תורה וועל איך בעק מיין רוף. עקזעקטלי, סאו איך זאג נישט פאר קיינעם וואס צו טון, באט, באט, איך בין אין ביזנעס, איך בין א מענטש, איך בין א, איך בין א איד, כ'טריי צו זיין א ערליכע איד, א מאמין בשם, סאו אטאמאטיש גיי איך דאס אריינברענגען. און אויב בין איך עמאושענעלי אוועיר, איך טריי צו ארבעטן אויף מיינע זאכן, גיי איך זיין אוועיר ווען איך גיי אריינקומען אין א קאמפאני פון מיינע עמאושענס. באט ס'איז דא איין מורא'דיגע וויכטיגע פוינט, און און און און איך פיל ווי ס'איז א וויכטיגע זאך ארויפצוברענגען אויפן טיש. אויב מענטשן וועגן ארץ ישראל, אויב מענטשן וועגן ספיריטשול, וועגן די אייבישטער, וועגן איינע פון די זאכן וואס ס'קומט ווייטער צוריק צו קאמיוניטי און צו קהילה איז, יעדער מוז זיין ווי יעדעם. לאמיר זאגן איינער נעמט חיזוק פון די פאדקעסט. ביי דיפאלט זעט דאס אויס, אה, איך נעם חיזוק פון די פאדקעסט, איך דארף טון וואס חיים און אלי טוען. און איטס דזשאסט די אפאסיט. ווייל וואס חיים און אלי זאגן, שמועסן יעצט אט די מינוט איז, בי הו יו אר. יעצט אויב פאר דיך, פאר דיין משפחה, פאר דיין ביזנעס, פאר דיין רחניות, פאר דיין גשמיות, ארבעט צו טון עקס וויי און זי, דא איט, און אז דו ווייסט אז איך טו עס, ביוטיפול, ס'איז קיינעמס נישט אדזשענדע צו מאכן דיך אזוי ווי מיך. איך בין שוין דא, יעצט דארף מען איינער אזוי ווי דיך. אזוי ווי דיך מיינט זאגן וואטעווער ווארקס פאר יו. וואטעווער ווארקס פאר יו. און די רעדסט פון ארץ ישראל יא, איך פלעג אסאך מאל דארפן ארבעטן אויף מיך אליינס אויכעט. פאר דיר, האט געארבעט רוב זמן אויף ארץ ישראל, דו ביסט דארט, דו ביסט ברוך השם ביסט מצליח דארט, דו טוסט, דו טוסט, דו טוסט וואס דו טוסט דארט. און איך, איך האב אויך א סערטען געפיל פון ארץ ישראל. און אסאך מאל דארף איך פלעין ארבעטן אויף מיך. חיים האט געטון חיים, איך גיי טון עלי ווען ס'גייט זיין די ריכטיגע צייט, מ'דארף נישט טון וואס. זאלסט נישט טון אזוי ווי יענעם, ביסט באגאנט די מעשה פון ר' מאיר'לעך מיט ר' זישע, יא? עקזעקטלי, איך גיי נישט ארויפקומען אין וועלט פרעגן וואס בין איך געווען חיים, וואס בין איך געווען עלי. עקזעקטלי.
באט די די די די די מוסר השכל לעטס קאל איט איז. דא וואט יו ניד טו דא, און דאונט אווער קאמפליקעיט איט, וועגן וואס דו דארפסט טון, קענסטו טון און דו האסט די כוחות, איטס נאט סאו דיפיקולט. רייט, סאו איך קום צוריק יעצט צו א ביזנעס, האסט א ביזנעס, פארטנערס, בעל בתים, מענעדזשערס, ארבעטערס, די די פון די גרעסטע טשעלענדזשעס וואס עס שטייט אין די וועג פאר מענטשן צו וואקסן אין זייער פלאץ, איז ווייל זיי מיינען אז זיי דארפן זיין א צווייטן, די סעקאנד וואס דו קענסט עס ריליעסן. ספעשעלי קאמפעטישן.
איך דענק איך האב צוגעמאכט א קאמפעני אנליין, איך האב געהאט א אנליין קאמפעני, איך האב געהאט דארט זעקס זיבן מיליאן דאללערס אין סעילס א יאר, און איך בין געזיצן מיט גרויסע בוקקיפינג קאמפעניס פאר איך האב עס צוגעמאכט, ס'איז געווען ס'געווען א צייט וואס מ'מאכט געלט, ס'איז שפעטער ווען יעדער איז אריינגעקומען האט עס נישט געווען מעגליך צו מאכן קיין געלט פון עס, מענטשן האבן מיך פארגעהאלטן, וואס שפארסט אלי ביסט א לוזער שפארסט צו פארוואס ווען ווי, איך זאג זיי נו זעסט דאך אז יענער מאכט געלט, איך האב געטון מיינס, און איינע פון די זאכן וואס איך דארף טון, דארף איך טון, וואס כאטש אלס רעספאנסיביליטי פון מיין קאמפאני, איים נאט עפרעיד טו טו קאט די קאט די לאוס, איך גיי נישט בלייבן אינוועסטן ווייטער געלט וועגן איך שעם מיך, און אנפארטשענעטלי זעה איך עס זייער זייער זייער אסאך מענטשן האבן מורא צו צו פעיסן, און וואס קומט נעבן זיי זאגט, וואס זאל איך טון, האסט געוואלט פעיסן, קיינער וויל עס אבער נישט פעיסן, סאו מען גייט אן ווייטער, עניוועי. מיין פוינט פון די סטארי איז, מען האט מיך פארגעהאלטן פארוואס איך שפאר צו, זעסט איך יענער בלייבט אפן. ס'איז אדורכגעגאנגען איינס א האלב יאר, איך האב צוגעשפארט ביי זעקס מיליאן דאלער, מיין קאמפאטישן האט צוגעשפארט ביי פופציג מיליאן דאלער. פופציג מיליאן דאלער וואס? אין סעילס, מיענינג ער האט שוין געקעריט אזא ריזיגע, ער איז אנגעגאנגען מיט די קאמפעני אזוי לאנג אפילו מען האט נישט געמאכט קיין געלט,

פעיס ריעליטי און עקט אן ריעליטי. רייט. און דאונט אווער קאמפליקעיט איט.
און איך גיי צוריק צו וואס אונז האמער פריער געשמועסט אז זייער אסאך מאל א מענטש וויל אנקומען צו א געוויסע סוקסעס און ער קאמפליקעיט זאכן ווען ער קען ווען גיין גראד צו די מענטש וואס איז ריספאנסיבל פאר די גאווערמענט קאנטראקט האסטו געגעבן א משל יא? און און און און וויאזוי איך פיל איז אז ווען א מענטש. מיינט אז זאכן זענען מורא'דיג קאמפליקעטעד, סאו לאמיר צוריק גיין א, איך גיי דיך באלד פרעגן למשל, ס'זיצט א צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן, און ער הערט אויף וואס אונז שמועסט מיר, און ער וויל הערן וואס דארף ער, וואס דארף ער הערן כדי צו וויסן אז ער קען מצליח זיין, און ווען איך טראכט אריין פון דעם, ער מיינט ווי קאמפליקעטעד זאכן זענען. און ס'איז אמת אז ס'איז קאמפליקעיטעד אבער די סיבה פארוואס ס'איז קאמפליקעיטעד איז נישט ווייל ס'איז קאמפליקעיטעד נאר ביקאויז ווי אווער קאמפליקעיט סטאף און ווי מער די נעמסט אראפ די קאמפליקעישן און די טאנסט אריין צו ווער איך בין קענסטו זעהן א ביוטעפול ביוטעפול שיינע דיימאנט וואס ס'קען מצליח זיין אויב די ביסט גרייט צו זיין ווער די ביסט נישט וואס ס'איז עקספעקטעד אז דאס איז וואס די דארפסט טון כדי צו קענען מצליח זיין. הונדערט פראצענט.
ביוטעפול. סאו יעצט לאמיר דיך פרעגן א קוועשטן, ס'זיצט א צוויי און צוואַנציק יעריג אינגערמאן, ער הערט אויס די שמועס, און ער וויל זייער שטארק זאגן, שקויעך, אלי איז עפעס אנדערש, אבער איך, פיל אין די בלענקס, וואס ענטפערסטו פאר אים? זאג מיר וואס דארף דער אינגערמאן הערן צו וויסן אז ער, הי העז וואט איט טעיקס?

די עכטע זאך וואס א טווענטי טו יער אולד דארף טרעפן איז א מענטש, עס מוז נישט זיין קיין קאוטש, עס מוז נישט זיין קיין טאטע, א חבר וואס האט נישט קיין אדזשענדע, וואס האט נישט מורא ווען ער פעלט, און ער פריידט זיך מיט זיין סוקסעס. האט נישט מורא ווען ער פעלט מיינט צו זאגן איז אז דער חבר ווערט נישט קיין פעיליער ווען ער פעלט.

און זיי האבן נישט קיין אדזשענדע וויאזוי זאלסט אויסקוקן, איך וויל זאלסט זיין א ווייט קאלער נישט קיין בלו קאלער און א דעיס, איך וויל נישט גארנישט, איך וויל איין זאך, דו זאלסט פילן גוט, זאלסט מאכן א באנטש געלט און זיין סוקסעספול, און דו קענסט טרעפן א מענטש וואס וואס ער נעמט דיך אן אנקאנדישאנעל, און נאמבער וואן, נאמבער טו, ווען דו ביסט צומישט און קאנפיוזט קענסטו פלעין אויפהייבן א פאון קאל. שמועסן מיט אים און און און רעדן פון דיינע דאוטס, און נאמבער טרי אז ווען דו קומסט צו רעדן צו אים מיט די נעקסטע איידיע אדער נעקסטע קאנווערסעישאן זאל ער דיך קענען צוריק פרעגן, באט יאנקל, אונז האמיר גערעדט פאריגע וואך פון די איידיע, וואס איז געבליבן מיט דעם? ביסט זיכער אז דו קענסט נישט יענץ טון? איך האלט, עניבאדי! עניבאדי? עניבאדי? דאזענט מעטער די עידזש? דאזענט מעטער וויפיל פעיליער ער האט שוין געהאט? דאזענט מעטער וויפיל עקספיריענס ער האט? דאזענט מעטער וויפיל חובות ער האט? דאזענט מעטער וויפיל קאמפליקעישאנס ער האט? וויפיל מאל האט ער שוין צוטיילט מיט א שותף? מיט א שותף? אן א שותף? ווער ס'האט די דריי זאכן, בדרך הטבע גייט ער אנקומען זייער זייער זייער ווייט, און ער גייט צוריקקוקן און זען איי מעיד איט. Wow, ביוטיפול, ווערי ווערי סטראנג. גיב מיר א חזרה נאכאמאל. די ערשטע זאך איז וואס? א חבר.
א חבר וואס איז נאן דזשאדזשמענטל. נאן דזשאדזשמענטל, און א וויכטיגע זאך, ס'מיינט נישט גארנישט פאר אים דיין סוקסעס אדער דיין פעיליער, ער גייט נישט ווערן געדזשאדזשט. ער גייט זיין די זעלבע חבר טאמער דו ביסט מצליח צו ביסט נישט מצליח, ער איז דיין חבר. עקזעקטלי. איים יור פרענד ביקאוז איים יור פרענד, נאט ביקאוז אוו סאמטינג קאנדישאן, עפעס א.

בינג עיבל טו קלעריפיי, האבן די מעגליכקייט מיט דער חבר אדער מיט א אנדערן צו קלעריפייען דאוטס, ספיקות, האבן א מציאות פון באקומען קלעריטי. סאו דאס קען אזוי ווי ברעינסטארמען, מעסטערמיינדן, קענסט עס, קענסט עס, אקעי, און נאמבער טרי? אקאונטעביליטי, אקאונטעביליטי מיינט אז האסט געהאט א קאנווערסעישאן, האסט אפגעמאכט דו גייסט טון דאס און דאס און דאס, א וואך שפעטער טשעקט ער אריין מיט דיך. האסט געטון? האסט נישט געטון? אדער ווען דו קומסט מיט א נייע איידיע. פרישע איידיע, זאל קענען פרעגן, האסט געהאט אזא גוטע איידיע דא? קיצור אין אנדערע ווערטער ער איז נישט דא סתם זיך צו פלעטערן, זאגן יא יא יא ביסט גוט, ווען ענדיגט מען שוין די טעלעפאן קאל און מיר גייען צו די נעקסטע זאך, ער איז דא פאר דיר הונדערט פראצענט. און די בעסטע זאך וואס קען זיין, רייסט צולייגן אז ס'גייט אויף ביידע וועגן, אז דו ביסט דא פאר אים אויך, דעמאלטס איז עס.
אבער ס'איז א קאנדישן?
ס'איז נישט קיין קאנדישן. Wow.
און איך זאג עניבאדי זאל עס אויסטרייען פאר דריי חדשים,

איך מיין די לענגסטע וואס איך האב געזען איז דרײַ חדשים שפעטער האט דער מענטש אינקריסט זיין פראדוקטיוויטי, זיין סעילס, דאס זיין קען זיין א רעוועניו. קאוטש אויך? ס'קען זיכער זיין א קאוטש, מ'מוז נישט זיין קיין אה, סאו קאוטש. ס'קען זיין אז דו קענסט הייערן אזא מענטש? יא.
קענסט טון, קען, קענסט טון מיט א קאוטש און דו קענסט טון אליינס אויכעט. ס'מוז נישט זיין קיין קאוטש. וואו?
אלי, איך האב נישט גע'חלומ'ט ווען איך האב אנגעהויבן די שמועס מיט דיר אז אונז גיימיר גיין אין אזעלכע דירעקשאנס וואס אונז זעמיר געגאנגען. ברוך השם. און אויב איך מעג דיך זאגן, איך וועל זיין אביסל וואלנערעבל, טו א סערטען דעגרי מיין איך אז דו ביסט אזא אזא פרענד פון מיר.
טענק יו. סעים העיר. אקעי. איך פיל ווי ווי. זייער אסאך זאכן, דו ביסט מיין עלטסטע ברודער, סאו סאו אין א סערטען סענס האב איך א עקזעמפל, איינס איך האב עקזעמפל, באט אין די זעלבע צייט האב איך אויך איינער וועם איך קען גיין שיקן א מעסעדזש, חיים, ס'קען מען אראפגיין אויף א פאון קאל, איך מוטשע מיך מיט דעם, איך האב די ספק יענע ספק, סאו. סאו וויאזוי, איינער פרעגט יעצט אקעי דו ביסט אנדערש ווייל דו האסט א ברודער חיים, וואס ענטפערסטו?
סאו איך גיי זאגן איז אז טו בי ווערי אנעסט, אונז האמיר דיפרענסעס, און אונז קען מען זיך קריגן אויך, אונז קען ווערן געטריגערט אויך איינער פונעם צווייטן, באט ס'איז דא א קאמיטמענט וואס איך האב פאר חיים און חיים האט פאר מיך. חיים האט א קאמיטמענט פאר מיך, ער וויל מיך זען סוקסעספול. איך האב א קאמיטמענט פאר חיים, איך וויל זען חיים סוקסעספול, וואטעווער וואט איט טעיקס. טענק יו, א הונדערט פערסענט איי אגרי. אלי, א מענטש וויל מער הערן פון דיר, ווי קען ער גיין צו הערן מער פון דיר? די בעסטע איז אז מען גייט אויף מיין וועבסייט אלי עקסטין דאט קא און מען סובסקרייבט זיך צו די אימעיל ליסט און כ'שיק כסדר ארויס דארט זאכן צו שעירן וואס איך שעיר. וויאזוי ספעלסטו אלי עקשטיין? ELIEKSTEIN דאט סי או. ELIEKSTEIN דאט סי או. לאזט איבער דיין אימעיל אדרעס און ווען דו האסט צו שעירן זאכן וועט איר באקומען א אפדעיט. ביוטיפול. און איך וועל נאר ענדיגן מיט דעם אז ווען א מענטש קלעבט זיך צו צום אייבערשטן איז ער אנסטאפעבל. סאו ווען ער גייט ארויס פון זיין איך אהער איך אהין, גייסט צו א הויכע כח, ביסט א חלק אלוקי ממעל, און די רבונו של עולם וויל דו זאלסט סוקסידן, קוק נישט רעכטס קוק נישט לינקס זום אריין און דו וועסט קענען בעזר השם מצליח זיין. אמן וואדער.
טענק יו סאו מאטש אלי. טענק יו חיים.